Rwan mae'r busnesau dwi yn ei redag i gyd yn y maes bwyd ac amaeth. A mae y busnes o'r un o Madryn yn cefnogi ffermwyr benodol i arall gyfeirio i'r maes bwyd. Da ni hefyd yn draddodiadol wedi bod yn cynnig gwasanaeth cefnogi tyfu cnydau. Nawr dwi eisiau arall gyfeirio o hynny i brosesu a marchnata bwyd ac hefyd i fan werthu ac y siop ac yy mae'r busnes yma rŵan mewn pump safle yy gwahanol ac yn gymysgedd o siopa a caffis. Mae cael sgil Cymraeg yn fanteisiol i'r busnes oherwydd mae o'n gallu darparu gwasanaeth gwell i'r cwsmer. Da ni hefyd yn gweld o ran y twristiaeth yn ffordd o farchnata achos yy da ni'n cael lot o wylwyr yn dod yma a hoffi clywed y Gymraeg. yn cael ei ddefnyddio. Fyswn i'n deud bod erioed wedi bod yn ystyriaeth i beidio, deud gwir. Dyn ni'n trio defnyddio'r Gymraeg o ran marchnata a brandio, achos mae defnyddio'r iaith yn ffordd o egluro wrth gwsmeriaid lle da chi'n dod o, o ble mae'r bwyd yn dod o. Ac hefyd mae'n gwneud chi fod yn wahanol yn y marchnad, achos mae gan bobl ddiddordeb yn yr iaith. Na, chdi sy'n dyfod o'n ei nigrio, dwi'n gobeithio fod o byth yn ei nigrio, achos os da ni'n nigrio yna mae wedi canu arna ni. Dwi'n meddwl bod bobl ifanc yn sylweddoli fod o'n dod yn normal yn hytrach nag yn unigryw ac uh, dwi'n gobeithio fydda i glwad yn fwy ac yn fwy. Yndi, mae o'n bwysig, ond mae'n rhaid o weithio yn fasnachol hefyd. Ac weithiau dwi yn cydnabod bod ni yn gwneud pethau yn drwy gyfrwng y Gymraeg a fysa'n bosib dadla fod ni'n gwario mwy na ddyliau ni. Ond hefyd, yn y darlun ehangach, mae rhan o'r brand a dwi'n meddwl mae'r bobl sydd wedi dall hynny, yn hyn oed bobl Cymraeg a di-Gymraeg, yn dall cyfleu brand a teimlad o fusnes, mae defnyddio'r iaith Gymraeg yn rhan bwysig o, o hynny. A mae bobl Ymwelir di Gymraeg Cymraeg y dysgwyr i gyd y parchus dirwyn yn dod a y Gymraeg yn rhan o'r busnes yn naturiol. Sawl tro da ni wedi bod yn Llundain neu uh, uh, NEC Birmingham yn arddangos uh, brandiau bwyd da ni'n ei fachnata ac yn fanna mae chi môr o Saesneg wrth gwrs ac da ni'n ychydig reis o Cymraeg felly mae helpu ni i sefyll allan ac i fod yn wahanol, achos dwi'n meddwl, os ydych chi'n wahanol yn y farchnad yna, mae pobl yn tueddol o ddangos diddordeb. A be fyddwn ni drio wneud ydy bidio trio fod o rhy gaeth a gweld o fel, os da ni'n dweud rhywbeth yn Saesneg, gorau dod i union yr un geirfa yn Gymraeg, a trio fod bach mwy creadigol o ran sydd â chi defnyddio'r ddwy iaith. A mae gynnal ni ambell i brandiau lle da ni'n defnyddio'r gair, dydw ni traddodiadol ar y label, wel, 'dan ni'n disgwyl fydd rhan fwya' bobl sydd efo am bach o synnwyr cyffredin yn gallu dallt ma' tradition ydi'r gair yna yn yn y Saesneg. Felly does dim rhaid roid o yn ddwyieithog. Felly ma' isio fod yn bach yn hyderus a dwi'n teimlo ma' pobl Cymraeg sy'n defnyddio'r Gymraeg di'r gallu a hyder a pobl di-Gymraeg wedi defnyddio fo'n well weithiau. Mae rhan fwyaf cyflogwyr yn ystyried gallu'r Gymraeg a'r Saesneg yn sgiliau uh, pwysig. Mae yna werth i'r sgil yna, a mae wedi cael ei ddangos dro ar ôl tro bod pobl sydd efo'r sgiliau dwyieithog yng Nghymru yn uh, cael cyfleon uh, gwell mae wedi brofi. Yndi, mae'n rhaid bod hard. Enwedig sylwadau ydych chi'n cael gan bobl o Loegr a Tramor a bobl o ardaloedd yn Gymru lle dy'r Gymraeg wrach ddim mor fyw yn dod yma yn clywed y Gymraeg a mae hwn reit emosiynol yn y gwir pryd mae'n clywed uh, Gymraeg cael ei ddefnyddio'n fyw felly mae hynny'n rhoi lot o falchder. Nifer o resymau i barhau efo addysg ddwyieithog. Agor fwy o gyfleoedd o ran gyrfa, um, yn sicr yng Nghymru. Um, a dwi hefyd yn teimlo, dim unig ar lefel busnes, ond ar lefel mwy personol a gymdeithasol, mi newch chi ddeall yr ardal yn well a'r cefndir a'r hanes a gwerthorogi mwy beth sy'n mynd ymlaen a beth i'n hanes ni a ac drwy wybod hynny wrach, wrach edrych i'r dyfodol bach mwy, uh, bach mwy o hyder a, y cyffro wedi profi fod yr ymennydd yn gweithio'n well os ag y dwy iaith, hyd yn oed tair iaith, a fyswn i'n licio gweld y system addysg yng Nghymru yn cyflwyno trydydd iaith a fod, ar, fod o rhywbeth tebyg i weddill Ewrop. Mae'r gallu'r Gymraeg yn gallu dwy iaith, dwi'n meddwl, yn golygu lot yn gryfach o ran pethau eraill fel creadigrwydd ac um, gallu meddwl am ffordd o ddatrys problemau lle.